Il-bniedem minn dejjem iħoss mal-ħitan. L-annimali mħażżin fl-għerien ta' Altamira fi żmien il-Preistorja. L-affreski reliġjużi fil-knejjes u l-kappelli. Il-graffiti ta' xwieni li s-sajjieda kienu jagħmlu meta jeħilsu minn xi għawġ fuq il-baħar. Peter Loves Jane imnaqqxa fuq iswar, ħalli hemm fuq iswar tibqa' l-marka dejjiema tal-imħabba tagħhom. Il-graffiti kbar u kkuluriti mid-dinja tal-hip hop. Il-bniedem jaqbad il-ħitan u jagħmilhom it-tila tiegħu. James. X'inhi t-tila tiegħek? Mela, jiena nuża l-ambjent fejn fejn inqatta' l-ġranet tiegħi ta' kuljum. Jiġifieri nipprova in nagħti ħajja l-ambjent fejn fejn inqatta' l-ġranet tiegħi. Prattikament imma huwa l-ambjent li nqattgħu fih kulħadd u li ngħixu fih. Eżatt, huwa l-ambjent ta' barra.
Għalfejn il-graffiti? Ma x'użu għandu? Jiena jiena togħġobni ġifieri l-arti mhux il-graffiti biss, togħġobni l-arti kollha, imma l-graffiti li għandha il-graffiti u murals u murales u affarijiet li jinsabu fuq barra insibhom ta' interess kbir għalija u anki għan-nies għaliex qisu li nagħmel li nagħmel jien u li jagħmlu l-artisti li jagħmlu dat-tip ta' arti hu li noħorġu l-arti barra mill-mużewijiet u noħorġuha u fit-toroq, jiġifieri l-ambjent, l-ambjent ta' kuljum isir qisu mużew fih innifsu.
Temmen ukoll li jista' jkollu, jew għall-inqas ħafna drabi milli nara jien, ħafna drabi jkollu messaġġi wkoll, le? Iva, jiena fatt, jiena personalment bħala bħala arti nagħti iktar qima lejn graffiti u murals jagħtu xi tip ta' messaġġ, jiġifieri ma. Hemm ħafna arti, hemm ħafna murals li huma biss estetikament sbieħ, imma jekk hemm messaġġ iktar interattività speċjata mal-mural stess. Jispiraw ħafna nies ukoll. Ukoll jispiraw in-nies. L-ispirazzjoni tiegħek imma meta tipprova, meta inti tipprova tpinġi, x'inhija? Hija estetika, hija xi ħaġa li tkun għaddejja jien naf soċjalment għax tkun trid tagħti messaġġ?
Huwa mix, jiġifieri għax hemm biċċiet ta' xogħol fejn li għamilti huma iktar ffokati fuq l-estetika u imma s-soltu anki meta nagħmel xogħol li hija ħafna minnha hija estetika iktar ammont huwa estetiku, xorta nipprova nitfa' simboliżmu ġo fih, jiġifieri jekk nibqa' fuq suġġett subtle xorta nipprova anki Anki pereżempju għamilt murals f'inħawi li kienu naqa' kellhom naqa' kellhom problemi soċjali, mhux mhux għal Malta ngħid barra minn Malta. Allura kelli kelli noqgħod attent x'suġġetti nuża, imma xorta provajt nagħmel ndaħħal simboliżmu biex ikun iktar interattiv fis-sors tal-mural. Il-perċezzjoni ta' x'jista' jkun artistiku f'dak li għandu x'jaqsam graffiti huwa suġġettiv ħafna, le? U m'għandix dubju li joħloq ukoll ħafna kritika mill-pubbliku. Iva.
Ma għax graffiti hemm ħafna tipi ta' graffiti, ġifieri hemm graffiti eh, u saċ l-istorja ta' graffiti ġifieri bdiet minn eh, messaġġi, ma għandek eh, għandek zebba u tista' tuża b'ħafna modi, ġifieri tista' titfaħħam għal ħajt bla doċċ, ma tista' wkoll tagħmel xi ħaġa iktar intelliġenti biex dan. Ehm, aha.
Il-proġett li jmiss? Il-proġett li jmiss. Il-proġett li jmiss huwa proġett fil-Netherlands u qed niddiskutuh bħalissa u ħajkun eh, ħajt ta' xi 200 meters by 200 meters wisa by by 25 meters u ħajkun kollaborazzjoni eh, bejn grupp ta' artisti. U jiena nkun wieħed minnhom.
U m'għandix dubju li forsi wkoll bħalma kien ġara fil-kaverni antiki ta' eluf ta' snin ilu meta bdew iħażżu mal-ħitan ukoll, forsi dan il-proġett, min jaf, eluf ta' snin oħra għad jarawh. Nimxu?
il-graffiti mhumiex xi ħaġa ehm, moderna. Il-graffiti imma ilhom magħna ehm, mijiet eluf ta' snin. L-ewwel graffiti li għandna f'pajjiżna jiġu minn żmien minn żmien il-Preistorja. Nafu li jista' jkun li huma ta' żmien il-Bronż iżda qegħdin f'sit preistoriku ġewwa Ħal Tarxien. Huma graffiti ta' qxur tal-baħar li ma nafux x'inhuma eżatt imma żgur huma qxur tal-baħar li xi ħadd eluf ta' snin ilu naqqaxhom ma' din il-blata li hemm ġot-tempju ta' Ħal Tarxien. L-iktar imma perjodu li għandna graffiti minnu huwa l-perjodu ta' żmien kavallieri. Qegħdin nitkellmu fi żmien 1530 sas-seklu 18. Għandna mijiet u mijiet, nista' ngħid li eluf ta' graffiti. Graffiti huma suġġett interessanti, huma l-ilħna tal-passat li qatt ma kitbu xejn, imma allura naqqxu l-memorja tagħhom fil-ġebla Maltija. Waħda mill-iktar mistoqsijiet diffiċli li għanna dwar dawn il-graffiti u kif kienu jisiru. Eh, biex kienu għedin jitnaqxu. Nafu li hemm ċans kbir li l-graffiti tal-preistorja kienu għedin jisiru b'xi biċċa znita jew inkella b'xi għadam tal-annimali. Jekk tibqa' għaddej fiż-żmien, dan is-sistema setgħet tibqa' tintuża. Imma mbagħad daħal sintendi l-ħadid, jiena dejjem nimmaġina il xi baħri Malti b'xi biċċa musmar imsaddat qed jipprova inaqqax xi xini li hu qed jara fil-bogħod b'dan il-musmar imsaddat. Nafu ċar, hemm każ ċar Meta nitkellmu dwar graffiti kif huma mnaqqxin, ġo l-ħabs ta' Għawdex fejn huwa mimli bi graffiti huwa sit ta' Heritage Malta fejn l-isbaħ oġġett li hemm f'dan is-sit huwa l-ammont kbir ta' graffiti li hemm. U dawn il-graffiti żgur kienu qegħdin isiru b'xi biċċa ħadida li dawn qed isibu fil-ħabs tagħhom jew inkella forsi b'xi ġebla oħra u dawn qed inaqqxu l-memorji tagħhom fuq dawn il-ħitan. waħda mill-iktar u l-iktar problemi li għandna huma li daw m'għandna l-ebda dokumenti li jgħidulna Għaliex saru, kif qed isiru u fejn saru dawn, meta saru. Aħna bħala storiċi u bħala kuraturi tal-mużewijiet aħna nieħdu gost li nfittxu d-dokumenti biex ikollna l-provi tal-istorja tal-passat tagħna. Graffiti m'għandna xejn dokumenti, ftit ftit ftit li xejn. Allura aħna rridu infittxu fil-ħitan. Litteralment inti tibda tara u tifhem l-ambjent ta' fejn saru dawn il-graffiti. Ammont kbir tagħhom kif għedt issibhom ġo ħabsijiet jew inkella ma' knejjes. U aħna nħobbu nimmaġinaw li dawn huma l-ex voto tal-fqir. X'inhu ex voto? Dan aħna nafu li dejjem kien hemm xi wegħda lejn lejn dak dak il dik ix-xi ħaġa ikbar mill-bniedem li aħna nitolbu għaliha. U dawn sintendi kienu jitolbu il-Kristjani kienu jitolbu lil Alla kif ukoll il-Musulmani qegħdin jitolbu lill-istess Alla. U hija xi ħaġa interessanti li hemm hemm evidenza kbira li għandna graffiti Musulmani fuq il-knejjes Maltin. U din hija xi ħaġa sabiħa u xi ħaġa interessanti li aħna turi wkoll kif iż-żewġ reliġjonijiet kellhom qima lejn l-istess l-istess postijiet sagri taż-żewġ reliġjonijiet. Ehm, din insibuha madwar il-Mediterran kollu mhux Malta biss, eżempju ċar f'Lampedusa fejn kien hemm kien hemm eh, bl-Ingliż jgħidu la shrine li t-tnejn kemm Musulmani u kemm Kristjani kienu iqisuha bħala post sagru U l-graffiti li għandna aħna Malta nistgħu nqisuhom hekk, nistgħu nqisuhom messaġġ, talba jew talba ta' ringrazzjament lil Alla li dan għadu kif ħelishom forsi minn xi għarqa, minn xi battalja. U ssibhom imnaqqxin madwar il-knejjes kollha. U tgħidli imma x'evidenza hemm għal din? Għax kieku daw kienu vandaliżmu ta' graffiti li xi ħadd iddeċieda jnaqqax graffiti mal-kappella, Inti taħseb li l-prokuratur ta' dik il-kappella jew il-kappillan ta' dik il-parroċċa kien ħa jħalli n-nies inaqqxu fuq il-ġebel? U wkoll hemm każ ċar ġewwa Ħ'Attard fejn hemm graffiti ġewwa il-kappella. Jiġifieri dan jista' huwa interessanti li jidher li hemm qassis jidher f'dan il-graffit huwa graffit ta' galera li lesta għall-battalja u hemm il-qassis bis-salib f'idejh qed jinċita lis-suldati biex jiġġieldu qabel il-battalja. Allura jiena nimmaġina dan kieku l-kappillan kien ħa jħalli lil dan il-baħri inaqqas xi ħaġa inaqqax xi ħaġa bħal di f'post sagru tant li hija l-knisja u aħna nafu kemm il-knejjes Maltin missirijietna u għadna sal-lum kellhom rispett kbir lejhom. Allura nixtieq nemmen, ejja ngħidu hekk, u bl-evidenza li għandna li dawn kienu tip ta' messaġġ ta' ringrazzjament lil Alla ehm, li huma kienu sintendi jemnu fih. Il-Mużew Marittimu ilu miftuħ mill-bidu tas-snin disgħin u ta' qabli, il-kuraturi ta' qabli kif ukoll Ġużeppi Muscat li kien wieħed mill-ikbar storiċi marittimi li għandna f'Malta, ħadmu ħafna fuq il-graffiti. Il-graffiti minn dejjem għall-grazzja t'Alla kienu parti minn dan il-messaġġ li jrid iwassal il-mużew tagħna. Bl-għajnuna tal-Università, ukoll ta' Malta, ir-riċerka kompliet tiżdied, komplejna niddokumentawhom u ħafna studenti, hemm numru mhux kbir imma numru żgħir ta' studenti li ħadmu fuq dawn il-graffiti. U bil-mod il-mod qed nikkreaw mappa ta' Malta fejn jinstabu dawn il-graffiti, għax għall-inqas nistgħu niddokumentawhom. Huwa importanti li niddokumentawhom għax ħabba x-xita, ħabba iż-żmien, daw il-ġebla tagħna hija ratba biżżejjed biex tagħmel il-graffiti, imma ratba biżżejjed biex dawn il-graffiti jisparixxew għal dejjem. Allura bħala d-dmir tal-mużew hu li isma' rridu daw insalvawhom. Għall-inqas inħallu eh, memorja tagħhom inżommu naraw fejn kienu, kif kienu, kif kienu mnaqxin, eh, x'tip ta' immaġini qegħdin juru. U f'dan is-suġġett bdejna b'xi ħaġa żgħira u f'daqqa waħda għandna xi ħaġa li kważi ma ħa tispiċċa qatt. Hija stajjeb li ma ħa tispiċċa qatt għax ħanibqgħu nitgħallmu, imma l-iktar ħaġa importanti hi li nżidu l-awareness ta' din il-biċċa tax-xogħol. Għamilna esebizzjoni madwar sentej ilu, ġibna wkoll għajnuna minn esperti minn barra li ġew jgħinuna biex aħna wkoll nitfgħuhom fil-kuntest tagħhom, għax hija importanti ħafna li kwalunkwa suġġett li nitkellmu fuqu f'Malta rridu nitfgħuh fil-kuntest tiegħu tal-Mediterran u iktar l-iktar tad-dinja, ma iktar l-iktar importanti huwa tal-Mediterran. U dawn il-graffiti issa fil-kuntest tagħhom ta' Mediterran jibdew jiftehmu ħafna aħjar. Ehm, tallimna li forsi l-graffiti li għandna ħal Tarxin huma l-eqdem li hawn fil-Mediterran. Imma tgħallimna wkoll li l-graffiti tax-xwieni li għandna m'huma xejn ħlief affarijiet li ssibhom madwar il-Mediterran kollu. L-id ta' Fatima li hija l-graffit, ejja ngħidu, il-graffit Musulman, kont issibha madwar l-Afrika ta' fuq kollu. Allura dawn l-affarijiet jibdew aħna nitgħallmu aktar fuq il-graffiti tagħna. imma aktar u aktar insiru kburin minn dak li għandna madwar pajjiżna kollu.
Jekk tkun f'nofs ta' pjazza jew f'nofs ta' triq, ħafna drabi niftakru fil-Marmalja u l-Marmalja huma grupp mużikali wkoll, Drinu u Claude, biex nitkellmu fuq il-mużika ta' triq, le? Dak li għandu x'jaqsam l-arti ta' triq. X'inhi, kif tiddeskrivuha l-mużika ta' triq? Spontanja, naħseb li ħafna drabi nkunu fejn inkunu, ħafna drabi l-mosta, burmarat, buġibba. Ikunu mexjin ma jkollniex saġ daqshekk x'nagħmlu ġieli naqbdu naqbdu biċċa beatbox, jibda jitfa' xi ħaġa fuq li jkun qed jara dak il-ħin jara jara xi ħadd jagħmel xi praspure jaqbad jaqbad jitfa' biċċa fuq għadek trid ngħadduha b'dak il-mod. Emin plan strumenti.
Qed nitkellmu ma' fuq kultura differenti, mhux tipikament Maltija, le li. Le, saċ.
Il-hip hop beda mit-triq, beda fil-Bronx fl-Amerika. U bdew billi jagħmlu jibdew billi kien hemm dil ħaġa li tissejjaħ scratching hawn ġifieri, kien bdew sabu din il-LP u di Ġabu għan strument Amerikan daqqa waħda x'kienu ta' waħed biżbal u mbagħad saret arti b'xi mod jew ieħor jibbrejkjaw il-beats u l-affarijiet hekk. U għaddew jitfgħu r-rimi minn hemmhekk għax is-soċ jien nemmen li ma rridx ngħid li r-rap beda minn Malta speċi ta' Malana kienet l-ewwel l-ewwel forma ta' spirtu pront li qatt smajna speċi ta' u dik kienet antika u. Għall-inqas bħala Maltin u qisu dan hu xi ħaġa li tintegra fil-kultura tagħna u xi ħaġa li hi Maltija le li hemm dan l-element ta' spirtu pront fil-hip fil-beat box, fil-hip hop imma u fir-rap hemm element ta' spirtu pront ukoll? Hemm element ta' spirtu pront. Hemm min jaf jagħmlu m'hemm ma jafx. Bħal speċi ta' l-ħaġa hi jekk inti tkun kittieb ta' jekk inti tkun kittieb tkun just rapper. Speċi ta' din hi arti, il-freestyle hi arti għax hemm tirrekjaddi l-ħin u l-prattika biex jirnexxielek timmasterja. Kif tipprepara ruħkom tippreparaw ruħkom għal freestyle.
Naħseb jiena bil-prattika li iktar, immaġina kien fajet wara drums. Sajjeb jiena bħala beatbox hekk nimmaġinani, biss m'għandix l-istikek. U ħatitfa dak li tħoss, li jekk tħoss ritmu maġġa, ħtaqbad titfa ritmu maġġa, mbagħad tar kif ħadd kisser u. Ija purament dak li ħatħoss ħat toħroġ.
Dak li għandu x'jaqsam ħoss mużikali, imma bħala kliem? Kliem, kliem l-istess, kliem li iktar prattika bil-post, speċi jiena jiena ntaf ma nagħmel xorta kuljum. Taf kif jisek qed jisek qed tipprattika u kif tagħmel inti pereżempju fuq xi skript jew xi ħaġa hekk, imma minn flok ġast tixgħal naqabis u tintafa tqabbel. Sana jie jie. Dri. Ara minn għandi face palleja, dan għax ismu dan ir-raġel, dan mhux rej kalleja, vera. Taħsbu li għandkom udjenza partikolari jew di saret qed tappella għal varjetà ta' nies? Dejjem, dejjem tara dik l-udjenza li tgħid orejt. Żgħażagħ mod speċjalment. Imma rajna wkoll udjenza differenti bħalma rajna f'kelma kelma li Kienet udjenza ġdida għalina u milli jidher oġobhom il-materjal, ġifieri dik dak kien kien mument fejn qed nora, hemm udjenza li għandhom moħħhom miftuħ ukoll. Nirrifletti fuq ħajti minn tok infant. Mal-Malju sa naħdmu fuq it-tieni album tagħna. Bħala marmalla ġifieri t-tielet jiġi dan bin-no blink b'kollox. Qalb ridt li nogħla, sibt li ilħaq. Ħa noħorġu na aktar videos, ħa nagħmlu na aktar materjal ġdid, naħseb da ħa jkun l-aqwa materjal tagħna s'issa. Li minn li ġejja sena. Ġejja sena guns down bil-xogħol. Tiddiskrivih bħala l-aqwa materjal għaliex għax qed tiżdied l-esperjenza, tiżdied il-kwalità. Ma' kull sena hekk rajna, qisu dejjem nitgħallmu affarijiet ġodda u nippruvaw nuruhom. Fuq il-mike jien nikkomponi, tista' ssejjaħli poeta għax jiena nġib kompożizzjoni. Ġejna mar-Ray nagħmlu naqqa promozzjoni, mar Mali aħna neliminaw kull tip ta' kompetizzjoni, vera? Jien u Drinu nwaqqaf dana l-istil, jiena kbir jiġifieri ngħidlu jiena ftit fqir bħalissa. Af li għadni nispikka, pero daqt mhux se ndejaqkom daqt se nispiċċa. Tikka tikka mal-klikka nitwaqqa did-diska taf li qegħdin hawnhekk inħossna arja friska. Mhux għax irrid niftaħar, pero ġejna ta' sliema hawnhekk qegħdin fej il-baħar.

Street art, l-istriet, it-triq, fl-immaġinazzjoni kollettiva tagħna naħseb hija ċerta strata ta' nies iktar milli t-triq innifisha. Issa, fil-verità, ir-rap storikament dejjem ta leħen lil dak li kien nieqes minnu sewwa. Storikament ir-rap kien pereżempju pilastru fil-Civil Rights Movement tal-Afro-Amerikani. Għadu sal-lum jintuża minn ħafna attivisti huwa strument soċjali ħafna. Issa ovvjament ir-rap jiġi attakkat ħafna minħabba li ħafna mir-rap ġenerali tal-mainstream idarras il dak li jkun għaddej ħafna bravadu, ħafna maċoiżmu żejjed, sessizmu,

Aħna għandna bżonn inħarsu lejn dawn in-nies, jew lejn dawn il-ħwejjeġ li huma fil-fatt ħwejjeġ interni fis-soċjetà tagħna, mhumiex esterni, huma parti mis-soċjetà tagħna. Nagħtuhom ħarsa twila u doveruża u nippruvaw nifhmu għalfejn jeżistu nies fis-soċjetà tagħna li jħossuhom b'dan il-mod li m'għandhomx l-istess prinċipji tagħna, l-istess valuri tagħna. jew forsi għandhom valuri li aħna naraw sovversivi għalfejn jeżistu. Jiġifieri ir-rap jaqdi naħseb dawn iż-żewġ dan iż-żewġ rwoli fis-soċjetà tagħna. Waħda li huwa li jagħti l-leħen lil dak li m'għandux ehm, u tu li joffri l-bqija tas-soċjetà ehm, mera ċara, onesta, sinċiera ta' x'inhu jiġri f'kull settur tas-soċjetà.
Jien Ġwann Mallia, fil-proġett Speak ħa nkun il-facilitator u ħa nkun qed naħdem mat-tfal bejn il-Form 1 u l-Form 3 fl-iskola ta' Maria Reġina, fil-kulleġġ ta' Maria Reġina. Il-proġett l-għan tiegħu huwa li jagħti għodda lingwistika biex dawn iż-żgħażagħ li jkunu qed jipparteċipaw ikunu jistgħu jartikolaw dak li jkunu qed jaħsbu, dak li jkunu qed iħossu b'mod dinjituż, b'mod li jikkorrabora mal-narrattiva kulturali tagħhom, b'mod speċjali bil-hip hop li jien għandi storja twila ta' mħabba u passjoni. tul dawn l-aħħar tnax-il sena. Ngħid għalija permezz ta' din l-għodda rnexxieli nagħraf lili nnifsi u biż-żmien ukoll irnexxieli nsalva ruħi minn ħafna uġigħ. Nittama li għal dawn iż-żgħażagħ inkun nista' nagħmel l-istess il fort.
L-għan prinċipali ta' dan il-proġett huwa li n-nies li jkunu parteċipi fil-proġett jitgħallmu jartikolaw dak li qed iħossu sewwa. Issa, ehm, din hija fakultà naħseb li importanti immens. Jiena meta kont iżgħar kemm il-darba kienu jistaqsuni imma x'għandek, x'għandek? U jien nirrispondi ma nafx. Fil-verità mhux ma kontx naf, il-verità kienet li jien ma kontx naf nartikola li għandi dwejjaq jew li qed ngħir jew li rrabjat b'mod dinjituż, b'mod li jiena ma nħossnix vulnerabbli jew mod li jiena ma nistħix. Jiġifieri dik hija l-ewwel ehm, l-ewwel prinċipju tal-proġett. Ehm, issa għalfejn rap għax naħseb ir-rap eh, jissellef ħafna Għal dat tip ta' eżerċizzju, r-rap huwa msejjes kompletament fuq it-test, kompletament fuq il-kelma. Ovvjament jidħlu r-ritmu, tidħol il-melodija, però dawk qegħdin hemmhekk prinċiparjament biex iżewqu l-kelma, jiġifieri huma sekondarji. Bħal m'għadna storikament ir-rap dejjem ta leħen 'il dawk li ħassew li m'għandhomx. Allura naħseb li hija ħafna fil-vena tiegħu li jaħdem sew ma' dawn iż-żgħażagħ.